Россиядә татарлар күпләп яши торган төбәкләрнең һәрберсендә дә үзенә генә хас булган традицияләре, үзенчәлекле гореф-гадәтләре булган берничә мәчетле зур татар авыллары бар. Мордовиянең Белозерьесы, Чувашстанның Шыгырданы, Пенза өлкәсенең Әләзән авылы, ә Ульяновск өлкәсендә ул Зур Чирекле авылы. Без бүген нәкъ менә шушы авылда. Әлеге авыл бу якларда элек-электән белемле һәм бик диндар булуы белән аерылып торган. Заманында биредә берничә мәчет һәм мәдрәсә булган. Хәер, монда бүген дә дүрт мәчет эшләп тора. Ләкин, ни кызганыч, Чирекледә гомер-гомергә яшьләр һәм балалар күп булса да, авылда клуб та, балалар бакчасы беркайчан да булмаган. Безнең видеоархивта узган гасырның егерменче еллар азагында салынган һәм 90 елдан артык авыл халкына хезмәт иткән әлеге мәктәпнең кайбер кадрлары сакланып калган. Бүген аның урынында башка бина инде. Ә 2013 елда авылда яңа мәктәп бинасы сафка баса. Мәктәптә 327 бала укый. Биш елдан соң 381 бала була. Һәр ел 50, 50 дән артык бала туа. Әле күптән түгел генә ачылган бу мәктәптә Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин да булды. Ул анда укыту эшчәнлегеннән бигрәк, татар теле укытуны оештыру белән кызыксынды. Дәреслекләр бар, укырга телиләр, иң мөхиме, үзегезнең теләгегез бар. Менә бернинди бер нәрсә дә комачаулый тиен. Казан кунакларының чираттагы тукталышы мәктәп янәшәсендәге 120 сабыйга исәпләнгән балалар бакчасы. Аның исемен дә, нәкъ үзенә туры китереп, Бәхет бакчасы дип куйганнар.

Әлхәмдүлилләһ шөкер, бик зур рәхмәт, барсына да әйткем кели, булышучыларга, губернаторыбызга. Авылның мөхтәрәм кешесе, 56 ел балалар укыткан мәгариф ветераны Гөлҗиһан апа Гафарова әле дә күңел ышанмый, төш кенә булмасын иде инде, ди. Әнтиләр, әниләр йөретә иделәр садикка, Пензенский областька, Кузнецкийга, да, Николаевкага йөретәләр, Таткна, Надей, это Пензенской области. И вот, хәзер шундый шатлык, шундый зур бигенде шатлык. Минеке ике бала үсте, Без инде Кузнецкага йөреттек. 35 километр иде. Бик авыр иде инде аланнар белән. Зур Чирекле саф татар авылы. Шуңа күрә биредә уку, укыту һәм тәрбия эшләре дә татар телендә алып барылачак. Безнеке була программабыз, специальный программабыз, татарча Чишмә на татарском языке. Безнеке җитә бик тә күп китапларыбыз. И безгә бүләк итеп китерделәр Казаннан Китаплар, петер балаларга да, зур балаларга да, и барысына җитәрлек. Тәрбия һәм инде белем бирү татар телендә, ә бу безнең киләчәктә иң мөһим бурычларыбызның берсе. Әйтик, 29 нчы августта татар халкы кабул иткән Татарлар стратегик гамәл стратегиясенең бу бер максатының төп максатларының берсе дип әйтергә була. Авылдагы тагын 35 кешене эшле иткән, заманча җиһазландырылган,

Ульян селкәсе татар теле укыту өчен шартлар тудыруны гарантияли дигән матдә булуы аеруча өмет уята. Димәк, узган еллардагы сыман, киләчәктә дә ана теле укытуда проблемалар булмаячак. Ульяновскидан Рамис Сафин, Татарлар.